Ħaġa oħra, il-feature li ġibtu fil-bidu tal-Prim Ministru fil-Budget jgħid fuq il li għax hu missier insalvahx jew le, jien iva nsalvah ukoll. Però nsalvah u nibgħathom lura. Il-Prim Ministru, il-Prim Ministru.
Tibgħathom lura ġol-gwerra biex jinqatlu menti mhux hekk? Nibgħathom lura. Le, le, le, minuta, fejn tibgħatu lura? Nibgħathom lura. Fejn tibgħatu lura? Nibgħathom lura minn fejn telqu. Hekk jitilqu mil-Libja. Il-Libja mill-gwerra.
Il-Libja mhux kollhom kien hemm il-gwerra. Issa, jiena. Iridu jmorru lura.
Issa, jiena, jiena punt ieħor li ħa nżid, insaqsi wkoll il-Prim Ministru, irid lil uliedu jgħixu ma' dawk it-tip ta' nies li ħarqu hemmhekk u kissru kull imkien? Għax ma, ċertu postijiet qed naraw daw attakki ta' bouncers minn barranin ġo paċi fil-fuq barranin oħra daw, għall-ġiehna, għax fuq il-Maltin biss. Dak, dak, l-ekonomija hija importantissima, ħadd mhu jinnega. U allaħares m'għandniex ekonomija tajba, imma l-ekonomija mhux a skapitu tas-sigurtà tiegħek, t'uliedek u t'ulied uliedek. Jekk tisma' l-Maltin kollha, irrelevanti llum humiex Laburisti jew Nazzjonalisti, id-diskors li konna nitkellmu aħna snin ilu qed jitkellmu huma n-nies. U f'ħafna drabi qed ikunu estremi iktar milli konna ngħidu aħna. Għax. N-nies iridu qishom donnu ċertu nies iridu jħammġu biss. Ok, ok, wieġbu, wieġbu. Jiena, jiena, il-Prim Ministru meta għamel il-pushbacks mhux talli ma ddefendejtux talli mort nipprotesta kontrih quddiem id-depot. Però l-ewwel nett irrid nirrikonoxxi li kien raġel illi qal li jiddispjaċih li kien għamel il-pushbacks.
U barra minn hekk,

Fil-Libja, fil-Libja, fil-Libja, jiena mort il-Libja. Anke huma?
Jiena mort il-Libja. U nista' ngħidilkom it-tortura li hemm il-Libja. Nista' ngħidilkom illi dħalt ġo ċelel li la tpoġġi bil-qiegħda u lanqas toqgħod bil-wieqfa. Jiena rajt il-ġenitali tan-nies. Tajjeb li jaħqruhom. Rajthom b'għajnejja. Jiena nixtieq nurik 'il din il-mara. Tiftakru għal din il-mara? Di immigranta li għax m'obdietx lill-familja ta' Gaddafi u għamlitilhom ħażin, qabdet u samtitha. Hekk jistmawhom. U int trid tibgħathom 'il daw hemmhekk. Trid tibgħathom il-Libja int Martin.
Sewwa qalek il-Prim Ministru kieku kien it-tifel tiegħek.

Huwa argument li għamlu mal Ewwejja. Għalfejn telqu?
Għalfejn telqu? Toġobhom iktar il-Libja milli hawn dawn wara li ġewwa. Jiena ngħidlek anzi oltre, huma mhux mil-Libja telqu, telqu saħansitra minn iktar 'l isfel, qagħdu jaqsmu d-deżert. Mietu fid-deżert għax aħna dejjem insemmu l-imwiet li seħħu fil-baħar. L-imwiet li jseħħu fid-deżert, u hekk ma ngħiduhiex. Għalfejn? Għax il-human traffickers Dejjem jgħidulhom, ixewxuhom u jgħidulhom, Fl-Ewropa ħa ssibu meravilja, ħajtukom kollox b'xejn, hemm minn kollox, benefiċċji li tridu. L-imkien mhu ħa jsibuhom f'xi mkien ieħor fl-Afrika. Allura jagħmlu dak il-vjaġġ kollu, jissugraw ħajjithom, iħallsu lit-traffikanti tal-bnedmin biex jagħmlu dan il-vjaġġ. Iva, il-maġġoranza kbira tagħhom, 90 fil-mija tagħhom, m'humiex refuġjati. L-unika żmien li kien hawn li ma mietux immigranti fuq il-baħar, il-ftit xhur li ħallew lil Salvini jiggverna. Għax waqqaf dik. Int jekk xi ħadd qed tgħidlu aħrab, da ħa jaħrab. Is-sodra ħajtek u għaj, għax hawnhekk ħaltu kollox b'xejn. Żewġ sekondi.
Ejja nitkellmu fuq il-fatti, ma nbeżżgħuhomx in-nies. Ħa ngħidlek x'inhuma l-fatti. Il-fatti huma li dawn il-ħaddiema li jaħdmu, 74 fil-mija tal-barranin huma Ewropew u 5 fil-mija biss huma mill-Afrika. Dawn fatti. Il-fatt l-ieħor hu, il-fatt l-ieħor hu li dawk li jaħarbu, li dawk li jaħarbu mill-Afrika, 88 fil-mija tagħhom jibqgħu ġol-Afrika.

Tinġa.
L-isptar hemm 400 400 ħaddiem imħallas mill-isptar Mater Dei. Dak mhux- mhux- Barrani u 500 ieħor u oħra Okej. mill-kuntratturi.
900 ħaddiem barrani jaħdem ġo l-isptar. Bil-fors! Inti inti titneħħihom dawn? Bil-fors! Se tgħidu Le, le, lill-Prim għaliex dak ma Ministru.
għamlu xi ħadd, Ma Karozzi. tridhomx?

fuq il-biċċa xogħol ta' dak l-immigrant li nqatel, aħna qtilnilhom wieħed, qtilnilhom wieħed, jien ma qtilt lil ħadd, sorry, ta'. Kif neħel jiena? Kif jeħel il-poplu Malti? Hawn min hu razzist, hawn min hu razzist f'Malta, ta' żgur ngħidlek hawn min hu razzist, hawn min joqtol!

Li min jikser il-liġi b'mod drastiku jintbagħat lura barra. Mhux jiġi jgħidli, Il-Prim Ministru naċċettawha, x'naċċettah, jien ma rridx nintegra ma' dak it-tip ta' nies. Le, dawk qed ikissru, qed ikissru u jaħarqu nintegra magħhom, no way! Issa dawk huma l-agħar nies li qed iġibu l-integrazzjoni ta' min hu verament ġenwin. Mela. Jekk qed titkellem, jien inkellem barranin. Il-barranin stess jgħidu li, Le, mhux tal-biża', jiena nkellem barranin daqs kemm qed ikelli l-elementi. Mhux ħa nitkellem fuq is-suwed hawn, minn ċertu nies, nies li jkun hawn ta' list. Igħiduli, Intom imġienen qed iddaħħlu dal-ammonti għax dawn jagħrfuhom, dawn maħrubin minn pajjiżhom. Issa sorry, ta, jekk għad tibqa' tgħidli, li jkisser? Hu jfarrak, hu jsawwat, jirrejpja u tibqa' tsejjaħlu refuġjat? Jiddispjaċini, jiena konvinta, jiena konvinta li minn hawn il-lum
li min hu refuġjat minn Ħalab fil-gwerra, minn taħraq karozza tgħidlu żball! Min ħaraq il-karozzi tal-Ġiżwiti? Tibaghom il-barra wkoll?

Għax qabduh li hu gay u se jdendluh. Jiġi hawn Malta. Tieni ċans. Iġibuh. Inġibuh hawn Malta.
Iġibuh hu Malta. U nagħtuh protezzjoni mhux kif tgħid l-Unjoni Ewropea, aħna ffirmajna l-konvenzjoni fl-1966. M'għandhiex taqsam l-Unjoni Ewropea f'dil-biċċa xogħol.